yɛbɛsa so asra mo mo fa nkyɛ yɛn network twe ne mo tan yɛbɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ hɔ sa sɛ ɛwɔ sɛ yɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ sɛ yɛdi nkɔmmɔ paa ɛwɔ sɛ yɛdi nkɔmmɔ fa kyɛ me mm, ne yɛntoa so Pa Kwame, waba. Share. Waba no ahyɛ video no. Yɛbɛdi nkɔmɔ. Why? Yɛbɛdi nkɔmɔ paa. Yɛbɛdi abrabɔ mu nkɔmɔ. Ghana nkɔmɔ paa. yɛbɛdi abrabɔ mu nkɔmmɔ kɔmmɔ mu ɔden paa yɛnhyɛ nkɔmmɔ no ase yɛbɛdi abrabɔ mu nkɔmmɔ woba soa no wahyɛ video no kamakama sɛnea ɛbɛyɛ afoforɔ so ɛbɛtumi anya bi na ɔma ahwɛ ama biribia akɔ yie kamakama de ama yɛ Ɛɛ, ɛnnɛ wia yi, yɛsɛ so hyia biom sɛ adɔfoɔ ne nnuanom. Yɛn nyinaa yɛ Ghanafoɔ mapa nti yɛ nnuanom sɛnea meka no. Me din yɛ de Apostle Dɔkta Dɔkta RBX The Don. Wode sɔ so a Nyame bɛhyira wo kamakama. Na ɛnnɛ wia yɛhyiaeɛ a ɛyɛ asɛmpa, ɔdɔ ne anigye ɛne ɛde ahyia. Aah da bia me ka sɛ Ghana ɛnyɛ obiara dea, yan yɛ dea. Na se bia Nyankopɔn de hyehyɛɛ Ghana man, ɛbɔɔ Ghana man no, Nyame nya adwenpɔ kɛseɛ bi. de maa Ghana man. Nti ɔbɔɔ Ghana man to the extent sɛ wamoa yɛn amfra ɔman a sɛbe yɛbɛfrɛ wɔn sɛ ahiafoɔ man anaasɛ ahokyerɛ man. Dabi, Nyame anni yɛ saa anwammɔɔ no. Nti ɛno de bia Kristofoɔ de me de tu yɛn anum. Yɛka sɛ Ghana yɛ Kristofoɔ man sane sɛ Nyame ani wɔ Ghana so yie. Ɛdeɛn na Ghana yɛ paa Nyame mfa mmaa yɛn? Wakyɛ yɛn ara kyɛ yɛn deɛ yɛn mmisaa yɛn mpo. Asomdwe mapa na obi anka nhyɛm sɛ mman a atwa yɛn ho ahyia nyinaa tumi ko. na Ghana koraa ayi ne ho asi nkyɛn. Ne nyinaa yɛ Nyankopɔn ɔdɔ a ɔwɔ de ma ɔman Ghana ne ɔpɛ pa a ɔwɔ de ma ɔman yi nti na Nyankopɔn asiesie yɛn abɛdu saa mmerɛ no. Ɛne yɛbɛdi nkɔmmɔ paa. Mede kankan me yɔnko bi me follow no paa ɛwɔ Facebook. Ɔno nso yɛ live yi bi. Na nsɛm baako a ɔka yɛ me dɛ paa, ɛne sɛ, Yɛbɛyɛ yɛn ho aduro. Ɛtwi wo a, na woayɛ wo ho aduro. Ɛtwi me nso a, na me nso mayɛ me ho aduro. Ghana ho nkɔmmɔ ɛne yɛba abɛdi. Nti woba na wahyɛ ama obi so aba me nyina yɛadi nkɔmmɔ. San sɛ, Ghana yie die yi, obi mfi amannɔne, obi mfi ɔman foforɔ nso, na ɔmɛyɛ Ghana yie ma yɛn. Yɛn a yɛfrɛ yɛn ho sɛ temanmufoɔ no, Yɛn ara na yɛbɛtena man yi mu na yɛasiesie Ghana yie, ayɛ Ghana yie. Ɛnnɛ a me ne wo mmienu yɛretwetwe nkɔmmɔ yi, ebia na sɛbesɛbe mfiri aduasa, wo ne obi nyɛ adwene wɔ biribi ho, anaa wo ne me kora personally nyɛ adwene a, ɛno nkyerɛ sɛ yɛn nko. Nti tetefoɔ no, yɛn mpanimfoɔ no taa ka asɛm bi sɛ, etiri ne etiri nka a, ɛno nkyerɛ sɛ abɔnsetufoɔ mmɛfa nkɔ. Yɛde bi adi nkɔmmɔ sɛ sɛbesɛbe mfere aduasa sɛ nnɛ yɛte hooyo hooyo hooyo ɛsi wɔ Ghana ha mene mmienu yɛne biribiara kɔ we all still remains in this country because yɛni baabi a yɛbɛkɔ ɛne ɛba bɛdi nkɔmmɔ nkɔmmɔ a yɛba bɛdi mu ɔduru Ɛwɔ me a, mɛyɛ me ho aduro, ɛtwi wo nso a, na wafa no bɔkɔɔ. Sɛne sɛ yɛn mpanimfoɔ sɛbe wɔafa yɛ sɛ adeɛ bi a sɛbe sɛbe mprɛ duasa yɛn adwene nyɛ, nti wɔdaadaa na wɔadidi yɛn adwene ho, especially yɛ politician. Wokɔ Bible mu a, Nyankopɔn na ɛyi ɔman sohwɛfoɔ de ma ɔman biara. Nti ɛdu baabi a yɛ Kristofoɔ yɛka sɛ Nyame na ɛyi ɔmanpanyin de ama yɛn. Na Nyame anyɛ ɔmampanyin amma yɛn sɛ sɛbe sɛbe mpere duasa o, yɛmɛbu no animtia, anaasɛ wɔanyɛ ɔmampanyin amma yɛn sɛ yɛsɔre a yɛmɛka nea yɛpɛ biara mfa nkyerɛ no. Ba sɛ ɔyɛ biribi na ɛnkɔ so yie a, Timanfoɔ, yɛwɔ ho kwan sɛ yɛbɛka. San sɛ yɛn ara na yɛsɔɔ line seventh December. Wohwɛ nnipa a ɛbɛgye setie paa gyae wɔn dwuma si hɔ Hwɛ seven December bia Ghana bɔ ka o mpanyinfoɔ ama nka nkyerɛ wɔn ɛnɛ meka mo ate ɛsɛ adwuma bia kuro su wɔn a wɔyɛ wɔn adwuma dwo bɛgyae akɔ sɔ line sɛn sɛ ɔkɔ akɔ yi ɔmanpanyin a ɔno susu sɛ ɔba a ɔbɛtumi ayɛ adeɛ aboa ɔman so wɔn nyinaa ba the same situation na ɛne ɛwɔ mu ɛnɛ yɛbɛdi nkɔmɔ nkɔmɔ a yɛba bɛdi ne nnɛ mepɛ sɛ yɛdu abobo ne yɛkɔ ɛyɛ communication secretary yɛ communication secretary ɛhɔ na yɛpɛ sɛ yɛkɔ ɛnɛ yɛ maame asla owusu yɛbɛda no ase sɛ ghanafoɔ yɛgye me a yɛyɛ abɛyifoɔ nti yɛto aba de mama nana ado dankɔ akufoɔ ado sɛ ɔmahwɛ man so na ɔma mpanyin nso sɛbesɛbe mprɛ duasa ne nyansa mu no ɔno nso tumi hwehwɛ mu a yi wo nyansani a sɛbe Bayie bi anni wo fie. Kɔmfoɔ bi anni wo fie. Sɛbesɛbe, wo deɛ wo fie de Nyankopɔn fi soro abɛhyira mo. Enti no, sɛbe o, bayie bi anni wo fie ɛna ɔde saa tumiɛ no maa wo. Na ɛyɛ a medi yaw pii sɛ Ghana mpanyinfoɔ bɛnya tumi a wɔn adwene yɛ wɔn sɛ at the end of the day no, wɔdi yɛn nyinaa yɛ so nti no, yɛn nyinaa adwene hyɛ wɔn ase. Dabi. Up to now na nti na sɛ mebaeɛ mankasa. Agya aba ma mɛdi gya. Sane sɛ na mehwɛ sɛ ɔmanpanyin bɛka sɛ Osley nea wokaeɛ woaka nsamfo na agya hyɛ Ghana man yɛamfa yɛ pɛ na ɛnya tumiɛ no. Nti meka kyerɛ yɛn sɛ obi biara wɔ Ghana man mu ha bɛtumi abie n'ano anaasɛ bɛka sɛ Ghana yɛ den no na sɛ sɛ ɔyɛ bayifoɔ. Yɛgye tom, Ebeyifoɔ, Nana Addo Dankwa Akuffo Addo nansa yi ɔkɔɔ Kumase no tɔɔyi, Asante Region tɔɔ no, ɔno abue n'anom tu n'anom ntuo kaa sɛ, Nea moaka no nyina wate, sɛ ɔman anim ayɛ den wate, na mmom ɔɔtoto nneɛma, yɛate ɔmanpanyin ase. Na wo a sɛbe sɛbe Mprɛduansa, ɔno nyaa tumi, yɛanto aba anyi o, Hustler, yɛanto aba anyi wo, nea ama madi Nana Addo Dankwa Akuffo Addo ho yaw ɛnɛ wiɛ ni. Acaban now nkɔmpanyin mapa wasɔre ɛdeɛn nti na ɛɛ agriculture minister ɛkɔ kaeɛ ɛdeɛn nsɛmbɔne na papa no kaeɛ that week no mu aa mo ma papa no de ne dibrɛ to hɔ ɛso akansanfo wakasa tia Ghana akuafoɔ wɔn na wɔn yɛ akua mi nya kookoo ɛde kɔ amanane enye yɛ sika nti sɛ wɔn nso wakasa tia wɔn na wɔn kɔ tena nkyɛn Nana Addo yɛn nso yɛka amoa te sɛ ɔsra de di atɛn sɛ yɛyɛ abayifoɔ. Yɛn a yɛka sɛ Ghana man mu ayɛ den no sɛbe ɔsra mɛka kaa yɛtua no monthly. Yɛnhwɛ cars a watɔ. New house a wakɔtɔ no Trazako. Yɛate. Ɔmmɛka me bio ɔnya sɛ sika no three years. Yɛtua no ka he. Hwan nom na ɔhwɛ ɔmo? Yɛntete ne didie mfiri mu hɔ. Yɛma mo tumi ɛ, sɛ mo ma wiaɛ, yɛgye tom. Mo mmra na mo bɛ wiaɛ, ara na yɛpɛ. Yɛ sika, taxpayers money, mo ma wiaɛ. Mo wie wie nso mo asɛ so aka kyɛ sɛ yɛ abayifo a, oh, come on, ɛyɛ fɛ. Yɛkyim yɛ nti. Na nka na Nado Dankwa Kufo Ado, woyɛ mmaranim ni. Ka me susu sɛ by now, kasa maame no koraa nka wɔatwi no ase dadadadada. Ei! Wɔn a sɛbɛsɛbɛ wɔn wɔ baabi kɔtenaeɛ. Hwɛ, mpanimfoɔ ka asɛm bi sɛ sɛ woforo so, wɔn a wosan wɔn wɔ aseɛ wɔforo soro no, ntwentwe wɔn. Sɛ nsɛ soro wɔnkɔka hɔ. Anomaa korɔ so nsi fam, owu a ne tɛkrɛ bɛtɔ fam. Wosan wɔbɛba bɛto yɛ wɔ aseɛ hɔ. Kae mu sɛ, come 2020, ɔsra, you will come and then meet us down there. Wobɛba bɛpɛ Gyimifo abenfo asefoɔ sɛ yɛnsa so bɛto aba ma Nana Ado Dankwa Akufo Addo na wɔbɛyɛ manpanyin na wɔbɛdi man so na wɔnsa so pɛ te dibrɛ no mfa nyɛ dɛn ɛmfa mma wo. Ɛsɛ wotena ase dwen wo sɛ ɔbaa mapa, ɔbaa tan. Mengye ndi. Yɛnim wo, yɛnim wo papa. Oh, wo ho asɛm deɛ ɛsɛ gu hɔ. Yɛka sɛ yɛredwa mu paa na woba social media bɛte a, woanhwɛ de berɛ no wobɛgyae. Nanso yɛn nyinaa ɔbaa na ɛwoeɛ. Nti that means more respect yɛde ma mmaa. Yɛyɛ abɛɛfo agye tom. Ewie yɛ a megyina aseɛ ha. Megyina aseɛ ne Day TV anim hɔ. Metɔ yogurt ɛna meyi one cedi maa guy no. Ɔse bra mepɛ ɔkyɛ aka 20 pɛ so. Ɔmo sɛ wow. Wow! Ɛnɛ yogurt akɔ one cedi twenty pesos. Na yɛn yɛ bɛka nurse la wusu abɛka kyerɛ sɛ abayifoɔ yɛn nka ho hwee. Na mebɔ mpaeɛ kosɛkosɛ come twenty twenty Ghanafoɔ yɛn nsa so nto aba no ma Nana Addo yɛgye me nti na nya kwan bɛdidi atɛm. Owusu bɛmpa wo Ghana gas nyame ayɛ adom Mills Ɛno maa ma baeɛ wɔn ndi sika, wɔn hu nyansa hu sɛ o yɛnkɔ nyɛ nsi hɔ wɔn akɔyɛ. Waba abɛyɛ PRO kasamanfoɔ. Now the single room ɛɛ eh, sɛ ɛɛ eh, yɛsi sɛ eh, ɛɛ ɛɛ chamber ɛhɔ single room chamber ɛhɔ ɛnyɛ sɛ contain koraa ɛmu na anaa wɔda ɛnɛ hwɛ dan a woda mu ɛwɔ community three. Me ne mo mfie hɔ. Ɛdan wo dam wɔ community three. Hwɛ cars, Land Cruisers, three years. na me nea ɛyɛ me ne sɛ mo de mo nni sika no na mo ma yɛ ho ntɔyɛ sɛbe mo ngya yɛ atɛm didie. Na sɛ Nana Addo Dankwa as a president up to now wontumi nka hwee sɛ atɛm didie a mo didi Ghanafoɔ no manfa me pɛ mɛtena akonnwa no so. Rawlings mmea nso kora na wɔn de tuo bɛtena nkonyaa so no na Rawlings nom ndidi Ghana foɔ atɛm saa sɛ nnɛ yɛtumi sɔ line ɛgya yɛ adwuma wɔ hɔ yɛ ade papa bi a yɛbɛ yɛtumi gya si nkyɛn ne abɛdi line so hɔ ne abɛto aba yi mu yɛbɛto aba no yi mu wie a na mbɛnya tumi no a masɔre yɛ so na madidi yɛ atɛm yɛnka hwee Owusoɛr, hɔn asera yɛnnka mo hwee, na me me deɛ kakra a me ɛha me ɛne sɛ ɔmanpanyin, yɛnim sɛ woyɛ mmaranimni, w'adwene mu dɔ, wonyɛ mmeranteɛ bi, Mahama no anka yɛbɛka sɛ ɔyɛ ntia obiara life no wɔ wɔn mu, wo deɛ wanyi, ka this is the time ɛsɛ wo take step, na ɔma ɔsra no wusu bampa hu sɛ wontumi mɛ take Ghanafoɔ for granted ndidi atɛm, because at the end of the day no, mobɛsɛ so aba yɛn nkyɛn. Ɛna Ghana akɔyɛ sɛ oh me party a ɛwo me too mu. Sɛ gyimisɛm na Ghanafoɔ yɛde asi yɛn tiri mu a ɛno nti na ɛdi yɛn nyan each and every blessed day no, ɛno nso bɛma ɔmo akɔ so adidi yɛn atɛm saa. Obi wɔ asɛm wɔ bi, wowɔ obi bi di agya politics. Wowɔ obi bi di a, anka wo ba a, wo se me, me, me, me, me ba bɛsom Ghana, me sika a mewɔ ni, me dan a mewɔ ni, me cars a mewɔ ni. Ma mo ntua me ka for four years no me ba so me kɔ me wɔ me bia me die obia ni hɔ ɔmo mu bia ni hɔ paa kwasi ndum kan sɛ obia nso na access before sɛ ɔbɛ pɛ dibre bi wɔ Ghana ha no mo tu kuya because akɔnfo asefoɔ nko a ɛne ɛne ɔmo wɔ man mu nti sɛ mbɛ na mbɛ didi yɛ atɛm a me me fa no sɛ fine ɛyɛ fɛ yɛ sɛ fata yɛ Ghanafoɔ Woyɛ Ghanani nti anka dibea bi bɛto hɔ na yɛde ma wo a sɛ ɔman ba pa a owia yɛ koraa wode awia yɛn ne yɛnsua nsu yɛnsu ngu yɛn mu mmerɛ no so a mo ndaadaa tricks no momfa mmɛdaadaa yɛn ne yɛnsa nso ntoma wɔn na nyɛ sɛ wobɛdidi atɛm ɛyɛ abɛyifoɔ sɔfo bi a ɔte n'asɔre dɛm a sɛbɛsɛbɛ mpere de asa Kɔrɛ sɛ ne mma nneɛma nkɔ yie, nyamedwuma akɔ fam na waka no so yɛ bayifoɔ, yɛagye tom. Members a mote asɔre dan mu, sɛbesɛbe mokɔ market, yɛ maame nom adwadifoɔ, ebi tumi kɔtena hɔ di wode one cedi koraa yɛntɔ bcɔ hwan na ɛkɔ akɔtɔ? Hwan? Sika no wai? Na ɔɔ complain sɛ ɔman mu ayɛ den, nneɛma nkɔ yie, na aban ɔmanpanyin no ankasa te ase sɛ nneɛma nkɔ yie na mmom Suturehyɛn no ato ɔno. Suturehyɛn no ɔbɛto yɛn na ɛnyɛ. Ɔtoto nneɛma yie. Nti ɔno koraa gu kwan so pa kyɛw sɛ yɛmfa fie nnan biom nka no ho. Na saa fie nnan no na kyerɛ sɛ w'alay foundation no kama wɔ fie nnan wei mu na w'asi dan no ama yɛn nyinaa yɛn ani agye. Ɔsela na owi so ei. Mo deɛ ne sɛ mo mɛ didi yɛ atɛm. Yɛnka mo hwee. Yɛnka mo hwee. John Mahama 2016 kɔ Kumasi na kaa edi n'akyi na John Mahama mpo na ɛto nnwom kaa edi John Mahama akyi kaa edi n'akyi a ɛreba ɛna ɔbɔ lum ɛɛ data na lumba abɔ ne nnwom no yɛn ti obiara yɛde yɛ asɛm kan media yɛ kan yɛ kan yɛ bɔ waa hwɛ ɛbibi fo nyɛ sɛ mo pɛ na mo de wene aba o saa ha jack hijack na mo kaa yɛ no. Hijacking, hijacking a mokaeɛ no, ɛno nka ho bi na mode wene aba o. Temamufoɔ no de wɔn pɛ gyaa wɔn adagyeɛ na ɛbɛto aba yei mu. Nti ɛnyɛ yie koraa montumi nhwɛ yɛ so yie a, ɛbuo kakra no koraa monsa so mfa ma yɛ. Ɛbuo no o, oh, sɛ monna yɛ ase nso a, monyi ayɛ. Yɛanyɛ hwee koraa amma mo koraa. Yɛ nea ama sisi a mote amangua yi so yi, modi yɛn sika. Mowia yɛn! Mowia yɛn! Ɛnɛ, Ghana kwan ketewa koraa yɛntumi nyɛ. Bɛ ne nyinaa yɛtena n'ado ase. Ɔso ɔbaeɛ no, wammɛto nneɛma yie. Ɔte back bench no, mmerɛ a ɔte bench no a ɔhwɛ game no, na ofi sɛ biribiara yɛ alright nti na yɛntumi, yɛ goal scoring ability no mma. Ba yɛma no bɛgyinaa front line, ɛbɛyɛ main striker for the day no, ohun sɛ saa na passes ba paa. Nanso, goal scoring ability no ɛnna fam saa. Nkurɔfo no strikers no yɛ good nti ɛma no adagyeɛ. Na nka ɔmfa steady strikers no nwura mu. Nti ɔno koraa srɛ yɛn sɛ o Ghanafoɔ mesrɛ mo, monhwɛ nea meyɛ, nneɛma a mede toto akwan mu hɔ, na momma me mfie nnan bio. Mɛtumi de awie ama ahotɔ aba. Yɛte no ase yɛ. Yɛ kɔmpire no kura kɔmpire gu yɛ mu. Ɛsɛ akwadaa a kɔm adu na ɔwɔ su ɔnni anaasɛ ɔse wonni hwee mfa ma no no, wokorɔkorɔ no. na wonnidi akwaa no atɛm mmɔ no. Wodidi no atɛm na wɔbɔ no a, nkurɔfoɔ a ɛwɔ akyire bɛhu adagya. Mpanyinfoɔ asɛm yɛka sɛ momfa bi nto mo tiri mu ɛnɛ wia meka akyerɛ mo. Ɛsɛ wo ba a ɔsu anaa akwadaa a ɔte wo nkyɛn yi su ɛkɔm na ɛde no. Wonni sika a wode to aduane no bi ama no ɔgu su su no. Nyansa ɛba wo tirim korɔkorɔ no korɔkorɔ no sɛnea ɛbɛyɛ a afoforɔ nhu w'adagya na sɛ wobɛka kyerɛ sɛ sɛbe ɛyɛ abɛnfoɔ deɛ yɛgye tom ɔ oh, abɛnfoɔ deɛ yɛyɛ na ɛnyɛ abɛnfoɔ nka yɛbɛtumi akɔ sɛlan sɛntena abɛto aba ama ho sɛ npp foɔ yi yɛne brabɔ nti mommɛdi ghana kɔnya soɔ na mondidi yɛ atɛm yɛdam ase yɛdam ase yɛnka mo hwee Hwɛ ɛne wo kɔ nearby country Cote d'Ivoire. DJ Kolonko kurom Cote d'Ivoire ha yi ara. Aban a waba ɔhwɛ adwuma a wɔyɛ no wɔ hɔ. Ghana de bi a meka ɔhwɛ sɛbɛsɛbɛ mpreduasa Ghana ha nkurɔfo ma da abɔnten. Kofoɔ mmerɛ nso affordable houses osi bi wɔnwie President Mensah wanya ne baabi kɔ, menkae ne yaw, ɔno nso baeɛ hwɛ hann saa, hwɛ hann saa. Wankwaw, John Dramani Mahama baeɛ, ɛdan ne soɔ, Ghana sika nea ɛde yɛayɛ o, me ne wo yɛ sika yɛaka abom nea ɛde akɔ. Ɔsla ne n'asefoɔ na wɔdidi atɛm sɛ yɛyɛ abayifoɔ no, wɔda aban dan mu, light bill, yɛma wɔn kyit ɛna wɔde kɔ akɔtɔ fuel gu wɔn kaa mu. Ɔmo use government car, state car ɛde kɔ yɛ ɔmo private business. To fuel. Ne nyinaa fi yɛn mu. Electricity bill ba kɔhwɛ yɛtwerɛ wɔ hɔ. Wo na wotua ma wɔn, wɔn ɔmo ntua hwee. Ɔmo wie nso ɔmo bɛdi ti mmienu mmienu atɛm. Hwɛ yɛto aba ma ɔmo sɛ nka ɔmo nsom yɛ o but yɛn na sisi yɛsom wɔn sɛ wonim a Because ɔbɛyɛ wo yie na akyire bi wonya baabi gyina a, ɔba wo ndi ne kaa akyiri nkɔyɛ campaign. That is their motive. Na sɛ yɛn Temanmufoɔ nso yɛfa yɛn ho adwen ahu sɛ nea yɛyɛ no yɛ nkwaseade na wɔde yɛ yɛn na yɛasesa yɛn suban na yɛafiri wɔn akyi a, come on me papa nka me ne wo mmienu wahu, yɛndi yaw. Yɛbɛdi dɛw paa because they will respect us, they will not insult us and they will give us the maximum respect a we needed. Because wɔn wɔn ntumi mfa wɔn nto nkwasi saa akonnwa no so never. Agye mmienu mmienu yɛ kɔ kurom ti yɛde akɔ team so na wɔn anya ho akonnwa akɔ. Na sɛ yɛnyɛ wɔn adagye de sɛ so kɔ sɔ line ɛto aba mu hwɛ abato da hwɛ nkurɔfoɔ apirapira hwɛ amanemu ɛwɔ mu hwɛ nkurɔfoɔ a yɛboro wɔn hwɛ wɔn a wɔde wɔn awɔde kɔ akɔsi wɔ ama barrot bosses so ne yɛabrɛ mu wɔn. because of wo yiedie wɔn nweɛ ho wɔkɔ a ɔmo ɛne ɔmo family na ɔmo dwen ho affordable houses na esisi hɔ dɔndɔnma no maa mamba yɛ ɛnsen sɛ ɔbɛwie kufuo deɛ no nso bɛsisi ne deɛ ne deɛ mpo deɛ is almost done ɛno nso si hɔ na nua me nkɔnkɔ te a housing minister of housing ɔno nso de ne deɛ abɛto hɔ sɛ ɔba bɛsi sɛ two thousand. Ɛberɛ a Mahama deɛ agua hɔ, yɛnwieɛ. President Kufuor deɛ, yɛsiiɛ, structures no sisi hɔ, yɛnwieɛ, yɛaka kwaeɛ mu. Aborɔ ne bɛyie sɛ menya bi ndi na yɛayɛ awie na nea aka no mede kɔhyɛ mu, wɔn nim ka dada ɛwɔ ho nti no, yɛbɛkye me nti no, mmea me nkreti me deɛ na menya bi ngu me kotokuo mu, ɛne yɛn mpanyifoɔ yɛ. Na ɛtɔ da bi ahu, ɛyɛ mebisa asɛm bi sɛ, sɛbe sɛbe mpere duasa, Nyankopɔn bɔɔ soro ne asaase no, saa yɛ mpanyimfoɔ yi, ɔhwɛ wɔn. Ɛna sɛbɛsɛbɛ mpere dɛ sɛ wɔte kaa mu a, ɔnhwe wɔn ngu na wɔnwu. Mɛka asɛm kyerɛ wo, wonim nea ɛti ɛnnɛ asɔredan mu ɛna yɛ Ghanafoɔ dɛ. Nyɛ sɛ yɛmpɛ adwuma o. Asɔfofoɔ no sɛbɛsɛbɛ mpere duasa. asɔfofoɔ no sebe sebe sebe mpire duasa ne se bi a wɔn hɔ tena na ɛyɛ yɛn dew anaa ghanafoɔ dew wokɔ abɔnten na wɔn nkurɔfoɔ a wɔn go to those pastors di nkɔmɔ a kyɛ sɛ Wɔn de wɔn werɛ hyɛ anka yɛka no yie a Ghana man ba pɛ biara ɔwerɛhyɛmufoɔ woyi Nyankopɔn firi hɔ a asase so anka yɛ aban kwa na wɔyi no sɛ ɔnkɔhwɛ wo sikasɛm so na ɔnkyekyɛ ma ebi nsɔ wo so na ɔma ahotɔ mmra w'akwan mu. Enti sɛ wo kwan no ase nneɛma nkɔ yie na sɛbesɛbe mpere aduasa. Ɛyɛ ɔbrɛ ne amanehunu a, the next option ne sɛ, sɛ obi bɛka kyerɛ wo sɛ bra, mɛma wo oil, wodi dware a, wobɛnya ahotɔ a, wobɛkɔ hɔ. Wopɛ kunu a, mo, hwɛ, mɛma ntimi nware ɔbaa no, nyɛ sɛbesɛbe mpere aduasa, wɔn ne na ɛda ho. Hwɛ, wɔatwa nso to paa na Saturday, yɛyɛ engagement, ɛyɛ wedding. Na Friday a bachelor's night wɔfa gyae ne dɛ nanso sika no wɔ he adwuma no ankasa wɔ he obi yɛ adwuma tikyani tikyani last two days ɔfrɛ me rbs me sɛ agya mewɔ ma asɛm bio me sɛ kama me ntie ɔse one year six month ni yɛfaa me wɔ adekyerɛ mu yɛntua me ka Me firi sɛ da so wɔ radio hɔ ankama mo abo mo ama me me kyerɛ ade wɔ nzema hɔ ɛna mo so wɔ fa mɛba mo nsɛm no mɛboaboa no mɛba 2020 me gyina mu sɛ obi ba akyerɛ adeɛ a hwɛ mmerɛdo di ɔwɔ yere wɔ mma ɔnyɛ dɛ na ɔndidi ɛti wei sɛ ɔnye yere ne mma Na ɔka kyerɛɛ no sɛ ne mpena ɔnware na ɔmfa deɛn kwan so nware no. Enti the best way a ɔbaa no bɛyɛ ne sɛ ɔnyɛ te sɛ sɔfoɔ bi reka a ɔbɛkɔ. Ɔbaa no deɛ sɛbe ɔnya ndwen hu where the problem is coming from o. Ɔnim sɛ ni twotwomtwo no a ɔne no te no ɔno na ahyɛ da a ɔnhwɛ no anaasɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛware no. Na nipa wei gyina abɔnten na ɔka sɛ o ɛma mu ayɛ den monhwɛ na monya adeɛ a na ɔsra wusu wobɛdidi atɛm sɛ yɛ abayifoɔ. Nyɛ saa? Yɛka bɛ yie paa, wo ne w'abusua, w'asefoɔ, ɛna moyɛ abɛyifoɔ asefoɔ paa. Yɛka abɛyifoɔ a, ɔsla wusu sɛ Ghanafoɔ atumi ato abɛn yi wuɔ. Wɔamehwɛ wo koraa sɛbɛsɛbɛ wowɔ problem na nando na nando na nkwakufoɔ ade wɔnstedi wo wɔnstedi wo yie ɛna wogyaa mu ma sɛbɛsɛbɛ mprɛduasa wotumi nya akwanya nya saa position no Nso mentumi nhu sɛ wode biribi na akɔgye biribi e mente menkaeɛ o mese sɛ wode biribi na akɔgye biribi o I don't I can't tell na nka sɛbesɛbe mprɛdua sɛ tumie nti wotumi gya nyansa fie nyansa to baabi edidi yɛ atɛm tumie tumie a yɛde ama wo nti esie nyansa so abɔ didi yɛn atɛm yɛyɛ abeyifoɔ yɛpɛ Yɛnka hwee. Yɛn, yɛnni hwee yɛde bɛka wo. Yɛnni hwee yɛde bɛka wo. Asɛm a yɛm no biara, ebinom ka me gye tom yie paa. Adwene wei so ama no anyɛ adwuma. Ghanafoɔ mɛka kyerɛ mo. Yɛadwene wei anyɛ adwuma a honam yi ɛbrɛ. Sɛ yɛama adwene wei, adwene wei, adwene wei, ntɛki kɔɔso anyɛ adwuma a honam wei ɛbrɛ. Adwene no, sɛ anyɛ adwuma a, honam wei brɛ. Enti sɛ yɛama yɛn adwene anyɛ adwuma na ta biara yɛbɛma saa nkurɔfo wei take in charge of insulting us deɛ a, honam no bɛbrɛ because ahokyerɛ no bɛkɔ so aba na wɔn paake gu dɛm. Yɛmmisa aban mu mpanyinfoɔ ne wɔn a minister ne MPs ne sɛ, apart from sɛbe adwuma no wɔn bɛ Ɔmo bɛ declare ɔmo access koraa me anhwɛ. Menim MP bi a sɛbe sɛbe sɛbe mpreduasa. Three months bi ɔsesa kaa. Menu mmienu. Last na bibi ne ne MC, eh, DC ɛkɔ program. Ɔkɔka si n'anim pirapirai sɛ common farm baeɛ ɛyɛ sei me deɛ yɛ sei metumi de asi dan ɛyɛ Emmanuel ama kofi boa ɔne bonzo ke kɔ program ankobla ɔka si n'anim sɛ wo common farm baeɛ yɛ sei yɛ hu adeɛ ɔdeɛ me deɛ nkakra mo opposition mesiesie you see yɛ mpanyinfoɔ no afa ɛsɛ tofo di bi sɛbe sɛbe mpreda sɛ yɛ adwene mu nni hɔ yɛ adwene mu nna hɔ sɛbe yɛyɛ bɔdamfoɔ yɛ gyimi yɛyɛ abayifoɔ sɛnea ɔka no yɛyɛ abayifoɔ sɛ ɔmo deɛ ɔmo tumi kɔ israel na ɔmo akɔsrɛ nyame sɛ nyame mmea nwo ne aba na ɛde bia meka nyankopɔn hata soro kora anim sɛ mede tumie bi ma wo a wobɛbu ho akonta daakye ma me de bere bi a ɔmo de ma wo papa de bere bi a ɔmo de ma wo ɛnɛ na wayɛ w'adwene sɛ medi di bere na mede atwa ghanafoɔ mpoa no wotwa yɛ mpoa o Bɛkyena, wobeyi ho ano. Yɛbɛbisa wo, sɛ diberɛ no a yɛde ma wode yɛɛ dɛn? Ɛde adwuma pa bɛn na wode di yɛ? Ɛyɛ a metumi tena ase ara na mebisa mo one question, sɛ adɛn nti na Ghanafoɔ yɛntena ase ne yɛndwen? Ɛnnɛ, wokɔka asɛm na wokyerɛ w'adwene na etia abɛn a ɛte so. Adapam betwa wo. 2016, Mekaa saa asɛm wei kyerɛɛ NDCfoɔ a wɔadwamarɔ sɛ mobɛlusu election. Why? Because mo atam didi afono nkurɔfoɔ nti ama sisi a obiara tan mo. Saa na NPP nso yɛ. Agono, ntɔkwa afon wo a, na atow no akekakeka. Ɛnnɛ, woka nokorɛ asɛm koraa, wobɛnya some communicators, wobɛdidi w'atɛm pɔtɔɔ. Why? Because woka no. Instead of sɛ asɛm na woka no, wɔn de bɛkɔ adwendwuma mu sɛ, ah, deɛ ne yɛn nyɛ ne yɛn solve that issue no, wɔn nyɛ o. Na wɔabɛfrɛ sɛ yɛ abayifoɔ because we are complaining sɛ nneɛma nkɔ yie. ɛsɛ yɛde free SHS aba do yɛde aba baako no kɔ bisa awofoɔ biara wɔ Ghana ha sɛ free SHS na aba no watumi asɛm ne ba akɔ sɛ two years sɛ three years no watumi asɛm ne sika never abantam bie no wɔbɛtumi akasɛm sɛ first na na wɔn tua school fees no ɛna wɔn tua sɛ sika no wɔsɛm ma da account mu na wɔn kora kyerɛ no ne ho kyerɛ no kora kyɛ first no na wɔn a na ɛnka Ɔbaatan biara nni hɔ a bɛtumi aka kyerɛ wo sɛ fɛs na metua ɛnɛ mentua nti sɛ sika no mɛsɛvu anwie never ne ho koraa kyerɛ no menom abanten bi ɔmo ma nom ba sɛ blue sɛ green dɔbo track no a moyɛ no ɔmo ma nom ba no de agoyi baaka gye sɛ ɔkɔgye bosea hundred ghana de ma akora no de bi fo kaa ansa na akyire wakɔtua ma owura na wapɛ bi asɛnde akwadaa no Enti sɛ moka sɛ ɔman mu yɛ, mode flares te kyerɛ sɛ abe nti ɔman mu yɛ a, why sɛ awofoɔ no are not making it out of sɛ yɛntua school fees? Simple knowledge. Enti kae ho sɛ, sɛ ɛnyɛ flares te kyerɛ sɛ na wode baeɛ no a, ka medɔ Nyame anka Ghana. Kai! Ka yɛn nyinaa deɛ ɔma gyim. Ɔwɔ sɛ yɛto mufo a montie. Ka yɛn nyinaa deɛ ɔma gyim. Ah! Ka kɔtu kwan bi a obiara bɛfa so bɛyɛ yie, bɛfa so anya sika didi, because ntumi ntena akɔn mu saa. Bɛfrɛɛ stikɛs no a mode baeɛ no ɛnso awofoɔ no nsa biara o, ketewa bi ɛna Ivy mpo frɛɛ stikɛs no sika no firi me a me tax sia na ɔsa so de ma me nti firi na ɔde ma me ɛne ɔyi first no metɔ adeɛ one cd ɛna metɔ adeɛ one cd twenty passwords nti me twenty passwords na na ɔde so hwɛ amema no nti me sɛ me ba ne firi stikɛs no metua obi ba deɛ saa na ɛteɛ nti free ase kyɛ sɛ na mode birim yɛ no nso ɛno nti na mode di yɛ atɛm no yɛgye tom na meme deɛ no deɛ ɛha me o because na owusu yɛyɛ yɛyɛ in the media industry no yɛne mu yɛne mu paa ɛna nea mode bɛ nyinaa yɛnim Nti wokasa kyerɛ Ghanafo a, sɛbe, sɛbe, sɛbe. Fa wei fa to ho. Common sense. Nti na mefiri common sense family foɔ no, mbɛka kyerɛ sɛ fa adwen to adeɛ no a woyɛ no ho. And you will succeed. Wɔmfa adwen nti bra na bɛpa kyɛw. Anka ɔmapanyin no kora twi wɔ ase kora ma wabɛpa kyɛw dada. Ahomaso aba mo mu because yɛama mo akwanya ma mo di yɛ sika. Oh fine. Mundi bi. Mundi. Ɛnɛ nea abibifoɔ no bi ayɛ no sɛ wonya ka ɔmampanyin Nana Ado ho asɛm sɛ oh mesusu sɛ yɛn mampanyin akɔ a wakɔyɛ sei o wɔn bɛ refɛl reference ɛna asi a wɔyɛ bofoɔ mo mpanyinfoɔ na wɔn nkɔla. Ɛsɛ Nana Ado akɔ sɛmɛt akɔ akɔda. Mihu yɛ no sɛ ɔmo nso twitwatwa ma hama nnɛ bi a ɔda de aba sɛ ɔno nso da ayɛ nti ɔno nso ada nya hwee. Sɛ saa de a, na no mpɛ sɛ mo ka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ ma ama yɛ kyea mo. Yɛnyi frɛ sɛ kyɛse mfiri hɔ. Ɛdeɛ biom na nana do ayɛ. Napco. Oh, masa. Napco. Wonim su a mowɔ fa ba bi su mpo anka nyɛ nie. Bɛyɛ nyinaa no yɛpɛ ɔman no yie. Because saa nneɛma nketenkete no ama a anka ɔman no mu den a bɛyɛ no anka bɛyɛ den nti da biara yɛtena ase yɛbɔ ɔmampanyin aba so sɛ watumi kura nya saa nyansa nimdeɛ no ahyehyɛ nneɛma na sɛ wusu bɛ mpa mo a mo fada ɔbɛka yɛn ɔsɛ ɔman no mu ayɛ den because wɔn sɛ ne collection ɛso ɛte ɛnɛ wɔn yɛ ama sɛ bi ghanafoɔ gyidie afiri mu mu. Ka yɛn kɛ no yie a, mo na ɔman no hyɛ mo nsa. Yɛbɛda, yɛbɛdi, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a apɔmuden bɛsi yɛn ankesi mo so. Ɛnɛ wokɔ kuro bi mu hospital kwan, woraba hɔ, hospital wɔ kuro no mu, ne kwan, wofa pemfoɔ, ɔbɛdu hɔ nti wode ntena moto so mpo amfa so wɔ so. Yɛbɛka mo se maa ma so wayɛ kwan, na ɔnyɛ kwan no bi anka mo ba anka Ghana mo nya baabi fa. Nti mo mma yɛ nea ɔne mo ayɛ.

Afei seesei Ghana no te nanso sɛ mesrɛ bebree dua sɛ wote waa na adepa kyew na wosɔre a amane a wote di kan ne sɛ yɛse sika bi ayera fraud bi apue yɛfa nyansa kwan bi so abie sika yɛayɛ sɛ noa from 2017 up to now news week bia bi ba nea yɛakɔ akɔdu mu no no na mo wie nso moatwa mu abɛdidi atɛm sɛ yɛ abayifoɔ because we are complaining sɛ nneɛma nkɔ yi nti ɔmampanyin nso yɛ abayifoɔ bi a ɔsra ɔmampanyin so yɛ ɔbayifoɔ sɛ ɔno nso bɛka sɛ wɔn sɛ nneɛma nkɔ yi but nneɛma ɔmde agu akwan mu deɛ Wɔwɔ gyidie sɛ afe a ɛbɛwura mu deɛ, saa nneɛ nyinaa yɛ pɛ. Na sɛ woaba na wonnya asɛm papa bi anaa serɛ bi mfa nda Ghanafoɔ a yɛkɔ so line to aba ma wo a, ɛmmɛdidi yɛn atɛm. Na wo ɔba abɛsi a wobɛdidi yɛn Ghanafoɔ mmarima atɛm sɛ yɛ abeyifoɔ. Wo ho nsɛm a sɛ bɛgu hɔ yɛyi bi si hɔ a woanhwɛ a wonkɔ hɔ bio. Sɛ menya wo nkoa na nyansa wɔ wo tirim o. Enti na meka sɛ, saa dibea no ankasa na minnim kwan a ɔfaa so de nyaeɛ. Meka wo nimdeɛ ne wo nyansa ne wo nsɛm a woka no mfata obi a sɛbe yɛma no dibea wɔ sɛbe Ghana ha. Ya! Nea meka kyerɛ wo ba tena ase na hwɛ wo nsɛm a wotaa keka. Wohɛ de press conference na ade kora nsɛm a ɛfiri w'anum ba no ɛnkyerɛ sɛ sɛbe sɛbe Nanso ne nyinaa mu no, yɛne wo te. Yɛgye wo di. Yɛka so wɔ ɛyɛ yɛbɛfa no saa yɛayɛ deɛ mu a. Ɛnna wonim nkurɔfoɔ ɛsu wɔ fie. Bank issues yi baa yi a mo a mo se regreters na ntoma regrete bank ne yie in Mahama mmerɛ so nti na akɔ so all this. Wonim nkɔla egu fie su. Ebinom ayɛ okada drivers. Ebinom tete fie. Ebinom de burden abɛto wɔn awofoɔ so. Na sɛ yɛn nyinaa yɛ kasama mu ayɛ den a, wobɛka kyerɛ sɛ yɛ abayifoɔ. Instead of sɛ wobɛba bɛka nyansasɛm sɛ wɔnyɛ abotire yɛtoto nneɛma. Ɛwɔ mu biribi a wopɛ sɛ ade bi a ɛbɛyɛ yie biara ɛdi kan sɛe ansa na ayɛ yie. Ɛnyansa bɛbu ampanimfoɔ bu. Woannya saa nyansa no bi, nimdeɛ no bi. Wosɔre yɛ fiti yɛ bɛdidi yɛ atɛm ɛkɔ. Sɛ yɛn nyinaa yɛ ansɔre angyina ne yɛ anka ankyerɛ mo sɛ nea mo yɛ no ɛnyɛ a ne adaadaa mo. Me me deɛ aha mo wɔ yi deɛ me deɛ maka dada. Ɛ mo po mo po o. TPP eh, agenda no ɛbɛba. The people project ɛba. Eh, Every people, mo bɔ mo ndidi April's attempt from morning to night. Because mo nsɛm ho a mo di, at the end of the day no, mo bɛ didi attempt. Sɛ yɛ abayifoɔ. Nti sɛ ɛma mo office na mo tumi obey to our demise a, Yɛto aba ma mo, we can monitor you people. You will respect us because we give it back to you. And no matter how it is, we Jimmy, we take our thing back. Yeah, the other man, we Jimmy, we take it back. Akwai say Ghana, ni atena constitutional rights. Ni say, ni say, ni say, ni say. Won't be biya say court. Akronfo asofo na mo de mo akogu court won. Nyamo na mo tuo mo ka. nyɛ mo ana mo yɛ mo on any judgment asɛm bi a bɛkɔ so wɔ court hɔ nyɛ mo ana mo yɛ mo hɔ nyɛ mo ana mo ne wɔn yɛ chat nyɛ mo ana mo ne wɔn ɛto nsa didi mo kɔ anankora na mesin a bɛyɛ kakra no ahu ghana nea ɛbɛba no sɛ wonya bɛdi konya ne ɛfɔ as a minister yɛde kosua ne nsa wobɛbɔ ho dua Wobɔ wo ho dua nka wontumi bɛka nsɛmfo nkyerɛ yɛn. Mode Nyame akata mo ani. I'm a Christian, I'm a sei. Last year interview yɛbisa sɛ woahu baabi wɔda so oo. Wote baa wongye ndi. Gyimi, wongye ndi na wofrɛ yɛn sɛ yɛ abayifoɔ. Obi a ɔbɛka sɛ Ghana ayɛ den no, kyerɛ sɛ yɛ bayifoɔ. Yɛda ase. Kɔ so ara na didi atɛm. na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo nso ma ɔkosɛkosɛ nso kɔ so ara tiatia wɔn. Mɛnto wɔn mfo. 2020 yɛmfo atwedeɛ ne akɔfa o. Akyi no akyi yɛrebɛto yɛn. Ka bosome mmienu pɛ ne awuram. Na Ghanafoɔ a modidi mo wɔn atɛm no, mo ara na mobɛsa so asan bɛyɛ nan so abɛpa yɛn kyɛw. Ɛnɛ, mote TPP a na mo yam hyehyɛ mo. Motumi yɛ meeting two four seven concerning TPP because mo mo nim sɛ agenda mo de baayɛ no mo nfɔsere yɛ nsɛm mo nko ara na mo di atɛm didie ti mo nya ti TPP pɛ na mo yam hyehyɛ mo mo nya ti TPP pɛ na mo yam hyehyɛ mo ɛni nti na mo nim saa yam hyehyɛ na mo mra mo wase mo mra mo wase nti no ɔsra nea me mɛka kyerɛ wo ne sɛ Ɔkasa yie pa yɛda ase. Owusu Bɛmpa, Ghana Gas wo nso akasa yie yɛda wo ase. Mo nidi atam saa yɛsom. Na nyɛ mbɛsɛ meka kyɛ Ghana ni bia wonyɛ sa video ɛhyɛ yɛfa yɛn ho adwen. Yɛ ma mo ntake yɛ for granted na mo ndidi atam. Sɛbi yɛ kokromoti yɛ kokromoti yɛde fa yɛn ho adwen. Ɛma Nana Addo adwene mu nya ne sɛ sɛbesɛbe mpere aduasa ɔfa Ghana kwa o. A wafa nkurɔfo hunu biara kɛkɛ. Ɛna wɔn sɔre a na Ghanafoɔ de tumi ama mo no na mo didi atɛm. Kae na hu sɛ nkurɔfo bi gyae wɔn adagyeɛ, gyae wɔn adwuma, kɔtena ase, ato aba, yiw sɛ ɔmampanyin. Enti wɔma mpanyin wɔ tumi wɔ w'asomfoɔ nyinaa so, na wɔbɛdi nsɛmfo bi ama ne mmerɛ ato na wɔabɛkyɛ wo. Sɛne sɛ Ghanafoɔ na ɛdi tumi no ma wɔn amfa mma wo kɔ a, wɔde ma wo so bɛba abɛbu wɔn akontaa ansa na yɛasɛ so akyea wo so. Enti sɛ ɛyɛ mo dɛ sɛ sɛbesɛbe mfrɛ aduasa modidi atɛm a, Nagode, yɛda mo ase, monkɔ so ndidi atɛm. Na ankyɛ ankyɛ biara wɔ n'afe 2020. Wɔ mfikyire ha yi ara, na mesu mu brɛbrɛ. Mpanyinfoɔ se anka sɛ wokɔ a fa yɛ kɔ. Brɛbrɛ na mesu muɔ. I know so Ursula Owusu will be on platform begging Ghanaians to vote for them. Owusu Bempa will come that time no yɛn we will reply you.